għat-tkebbis ta' djalogu u l-bidla fejn kien hemm is-silenzju, u għat-trasformazzjoni ta' storja f'arti, l-unur għall-kawża soċjali jmur għand Blanket Ban.
F'isem il-Kunsill Malti għall-Arti nilqagħkom għal din it-taħdita flimkien ma' Marta Vella. waħda mir-rebbieħa tal-unur għall-kawża soċjali fl-edizzjoni Premju għall-Arti 2025. Qed ngħid waħda għax ovvjament intkom dan l-unur ingħata lil produzzjoni Blanket Band u qegħdin diversi nies. Qabel ma mmur hemm, ħa mmur lejn xi mkien ieħor. Ħa nieħduk direzzjoni kompletament differenti. Ħa nibdew bis-sopriżi, iva. L-ewwel darba li jien iltqajt ma' Marta Vella kien waqt produzzjoni li kien jisimha Is-Sultan tal-Ħafjin. Tmien snin. Naħseb.
Flimkien ma' ommok li kienet qed tiddiriġi, inti imqabbda ma' djul ommok, imma tifla ċkejkna, jiena forsi kont is-Sultan tal-Ħafjin, imma inti kont is-Sultana tar-Renju għax l-attenzjoni. Reġina. Marta Vella
kienet qed tkun ċerta li sa minn dak iż-żmien Kienet qed iddur moħħha mhux fuq il-provi biss. Dejjem hekk kont għax jiena dejjem hekk nafek. Eħe, naħseb issa li ovvjament għandi ftit iktar minn tmien snin, sfortunatament. Naħseb issa jisni qiegħda nirrealizza kemm affarijiet li kienu vera normali għalija u vera nnormalizzajthom għax ovvjament trabbejt fid-dinja tat-teatru kemm b'ommi kif ukoll b'missieri, jiġifieri ommi kienet in-naħa artistika u missieri dejjem kien it-tech, is-sound u l-lights. Hemm ħafna affarijiet li vera kont naħseb li huma normali bħal pereżempju li tiġri fejn trid ġo teatru jew li torqod fuq is-sit fis-siegħa ta' filgħodu mbagħad l-għada trid terġa' tqum is-sitta għall-iskola. M'huma normali xejn. Jiġifieri eħe, jiġifieri biex nirrispondi naqra il-mistoqsija tiegħek naħseb li t-trobbija tiegħi kkundizzjonatni ftit. Alla biex biex inkun parti mid-dinja tal-arti. U int dik il-kundizzjoni qbadtha u ġrejt biha, però, le? Iva,
naħseb illi illi kien hemm żmien f'ħajti, kien hemm żmien l-università fejn ikkonvinċejt lili nnifsi illi ma ridtix, Jiġifieri l-Università jiena kompletament kont waqaft u lesta biex nagħmel naqa' gear change għaliex kif nafu meta inti tkun daqshekk tgħix ġo din id-dinja tara l-isferi kollha tagħha u bħalma hemm il-euphorja, il-kreazzjoni, il-gost li jittik l-arti tara wkoll it-tbatija, s-sagrifiċċju, d-diffikultajiet, hemm ħafna ħafna tlajja' imma mbagħad ħafna ħafna nżul. U naħseb illi kien hemm mbagħad żmien ukoll fejn għedt di ma tistax tkun ħajti. Però avolja li tinstema' cliché meta meta vera tkun parti minnek u vera tkun xi ħaġa importanti għalik, Bla ma trid anke meta tirreġetta, issib mod kif terġa' tibda tidħol lura f'ħajtek. Li infatti sal-aħħar żmien tal-università li jiena m'għamiltx kors kreattiv jew artistiku ta' xejn. Xorta kont nispiċċa filgħaxijiet rehearsals il-ħin kollu, jiġifieri u kważi qisni kelli żewġ ħajjiet. U mbagħad kien hemm dik id-deċiżjoni li kellha ssir li fil-verità vera kburija li għamiltha, fejn kienet id-deċiżjoni li kompletament b'dak kollu li għandi ninħall u nagħti lili nnifsi għal dil-karriera artistika u għedt isma' wara kollox dan dan kien żmien fejn kelli qisu 25 sena, kont spiċċajt mill-università u kien iż-żmien biex jew ħa nkompli naħdem jew inkella immur nagħmel masters barra minn Malta u u dil-ħaġa jisnu intiha ċans. U ngħidlek il-verità vera kburija għax ma kellix idea ta' x'kont qed nagħmel, kieku kelli idea ma nafx li kont nagħmilha. U għawedin issa, għawedin. Ejja npoġġu dal-argument fuq l-iskaffu nerġgħu niġu għalih forsi lejn l-aħħar. Blanket ban. l-unur għall-kawża soċjali. Ma' min qed jinqasam dan l-unur barra li. Mela, Blanket Ban huwa proġett li ktibnieh u ħadna sehem fih jiena u Davinia Hamilton, però kienet produzzjoni ma' Chalk Line Theatre li d-diretturi artistiċi tagħhom huwa Vikesh Godwani u Sam Edmonds. Davinia u jien kien ilna ħafna nitkellmu biex nagħmlu biċċa xogħol, nagħmlu biċċa xogħol x'nistgħu nagħmlu. u affarijiet li għandna inkomuni huma li aħna tnejn Maltin, għandna id-demm tagħna Malti li jgħaqqadna żgur u għandna mħabba kbira lejn pajjiżna avolja ngħixu Londra, aħna Maltin ġo Londra, aħna m'aħniex Ingliżi, aħna m'aħniex Londoners, il-vuċi tagħna dejjem baqgħet Maltija. U l-ħbieb tagħna, Vikesh u Sam, li għandhom Chalk Line Theatre, kienu għadhom kif għamlu produzzjoni The Nobodies, produzzjoni tajba ħafna, ukoll kienet rebħet premju għall-arti. U għoġobna ħafna l-istil ta' kif jaħdmu, għoġobna ħafna d-dinamiżmu li jaħdmu bih, inħass frisk, inħass kurrenti, inħass li kienet ħa tkun deċiżjoni stilistika tajba ħafna għal fejn konna ħa mmorru. U niftakar kont id-dar ta' Davinia u kienet qed issajjarli u dakinhar kien l-ewwel darba illi kienet saret il-marċ, il-pro-choice marċ hawn Malta. Jiġifieri dak dak kien fl-2019. U bdejna ngħidu kemm hu kemm hu pass tajjeb, dak iż-żmien kien hemm tmenin, disgħin ruħ illi diġà kien numru, issa kibret, issa l-moviment kiber. U għedna, Din, din il-ħaġa li missna nagħmlu, ġifieri aħna l-attiviżmu fl-arti hija xi ħaġa importanti ħafna lina. U wara li konna minna snin infittxu u naħsbu u nibatu l xulxin ideat u xi ħadd isib ktieb u ngħidu forsi nistgħu nieħdu spunt minn dan, diġa di sempliċement kienet xi ħaġa li qisha hi sejħitilna. U ħassejna kemm dmir kif ukoll devozzjoni kbira illi tħanna tħanna tħanna liha u u ninsabu vera vera kburin illi qatt qatt ma stajna nimmaġinaw li sitt snin wara dik l-ewwel konverżazzjoni aħna u nieklu r-risotto id-dar ta' Davinia konna ħa naslu hawn.
U tibda tapprezza li dal-proċess kien twil, ħa ż-żmien tiegħu, qed nitkellmu fuq sitt snin, jiġifieri mhux kwistjoni kwistjoni ta' xhur. u d-diffikultà fuq is-suġġett li għażiltu. Mela jiġifieri li titkellem issa taqbel, ma taqbilx u jkollok il-ħsibijiet tiegħek u l-udjenza għandha l-ħsibijiet tagħha barra dak li kollu li qed jiġri fil-pajjiż li titkellem fuq suġġett bħall-abort le huwa diġà intimidanti minnu nfih.
Iva, ma kinitx deċiżjoni faċli, aħna konna nafu li huwa suġġett tqil Huwa suġġett li sitt snin ilu kien mitkellem ħafna inqas milli hu mitkellem illum, għal raġuni, jiġifieri di aħna konna nafuha. Tkellimna bejnietna wkoll, aħna t-tnejn li aħna kemm Davinia u jien jafu bina n-nies, jafu bil-familji tagħna n-nies, jiġifieri ma kinitx deċiżjoni li ħadna mingħajr sens ta' responsabilità kbira, però s-sens ta' dmir u dover illi ħassejna illi jekk aħna nistgħu nagħtu kontribut għal din il-konverżazzjoni kienet importanti ħafna. U mbagħad kif qisu jibda jiġri meta wieħed jagħmel deċiżjoni, l-affarijiet jibdew jingħaqdu, tibda tiltaqa' ma' nies, kuntatt iġib ieħor, l-esperjenzi jibidluk, jibda jkollok ħafna konverżazzjonijiet sbieħ ta' qsim il-qalb kbir imma vera sbieħ. ma' nies illi qasmu miegħek affarijiet illi qatt ma qalu 'l ħaddieħor, u.
Hi għaliex fil-proċess ukoll intkom tkellimtu ma' nisa li għaddew minn ċertu esperjenzi. Eżatt, jiġifieri aħna l-ħsieb tagħna kien dan, all right, mela jekk aħna ħa nagħmlu illi jitratta l-abortion ban f'Malta, illi sal-lum il-ġurnata Malta għandha l-iktar liġijiet ristretti tal-abort fid-dinja. X'nistgħu nġibu aħna illi jekk inti ħa tidħol fuq l-internet biex tfittex mhux ħa ssibu? U ovvjament huma l-istejjer tan-nies. Mela aħna bdejna nitkellmu man-nies u mbagħad kif għedtlek kuntatt iġib il-ieħor u ħafna nisa inkredibbli qasmu magħna l-istejjer tagħhom, uħud minnhom qatt ma qatt ma kienu qalu l-istorja tagħhom 'il ħadd. U dik ir-responsabilità kbira, dik ir-responsabilità kbira li wieħed iġorr, kellna esperjenzi fej, ovvjament, aħna bdejna dan il-proġett, iddeċidejna li ħanibduh fl-aħħar tal-2019. U mbagħad bdejnieh fl-2020 meta kien hemm il-pandemija. Jiġifieri ħafna minn dan il-proġett ġie ddokumentat mingħajr ma ppjanajnieh għaliex konna qegħdin nagħmlu l-intervisti online. li aħna qabel anzi ħsibna li kienet ħa tkun vera importanti li npoġġu ma' xi ħadd biex naraw anke l-body language tiegħu, daqqa waħda waqfet id-dinja, komplejna bil-proġett, allura għandna dokumentazzjoni li qatt ma stajna nimmaġinawha li mbagħad użajnieha fix-show, jiġifieri użajna ħafna clips tal-intervisti tagħna stess biex, għax aħna ħassejna għala l-aġit hekk, aħna m'għandniex bżonn il-vuċi tagħna biex tiġi użata bħala vuċi ta' ħaddieħor, nistgħu naqbdu l-vuċi tagħhom mal-ewwel, nistgħu nistgħu naqbdu ninterpretawhom mal-ewwel. U hekk kien, u mbagħad apparti li tkellimna ma' nisa li għaddew minn din minn din l-esperjenza, tkellimna wkoll ma' ħafna esperti, tkellimna ma' avukati, ma' tobba, ma' spiżjara, ma' soċjoloġi, ma' nies nies fl-akkademja, professuri, jiġifieri ridna appuntu nifhmu l-għaliex, ridna nifhmu. U kien hemm ħafna affarijiet li ħarġu. Mill-esperjenza tiegħi però, L-iktar ħaġa li nħoss, għax aħna faċli li tpoġġi lilek innifsek fuq tron meta xi ħadd ma jaqbilx miegħek u għax injoranza u għax hekk u għax rarara. Però litteralment hemm nuqqas kbira, mhux biss ta' edukazzjoni, imma ta' djalogu. Illi kważi kważi tant hi xi ħaġa li mmarkata ħażina u immorali illi lanqas hemm ftuħ ta' djalogar. U meta aħna ġejna biex nagħmlu dan ix-show, Il-pożizzjoni tagħna ma kinitx li nbiddlu l-ħsieb tan-nies, il-pożizzjoni tagħna ma kinitx li nikkonvertu biex ngħidu hekk jew ngħallmu, il-pożizzjoni tagħna kienet litteralment li nippreżentaw fatti li qatt ma jiġu ppreżentati, li aħna nitkellmu u naqsmu stejjer u vuċijiet illi ma jinstemgħux u ma jinstemgħux għax is-sitwazzjoni vera serja fuq livell ta' ġudizzju, fuq livell ta' diskriminazzjoni u fuq livell ta' saħħa mentali. Ċensura totali fuq il-ħsieb kien dak li affaċċajtu.
Għoġobni ħafna l-mod kif poġġejtha ilek naqra issa, ftit ħin ilu, eh, kontribuzzjoni lejn il-konverżazzjoni. Hekk speċifikament b'dak il-għan dejjem poġġejtuh at the top of your list fil-produzzjoni tagħkom u dak kollu li ridtu tagħmlu? Jew kien hemm forzi oħrajn? Ifhimni għax qed nitkellmu fuq anke esperjenzi vera, ġifieri mbagħad meta tibda naħseb jien tmiss ma' dawn l-esperjenzi le, l-emozzjoni u dak li xi ħadd ikun qed jaqsam miegħek se jkollu l-effett tiegħu wkoll. Iva, infatti mbagħad li għamilna, Daħħalna l-emozzjonijiet tagħna u daħħalna jiena u Davinia daħħalna 'l xulxin bħala karattri fil-produzzjoni. Jiġifieri hemm kellna kellna drammaturgu jaħdem magħna, Stephanie Dale mara bravissima illi għenitna ħafna u għax inti meta tkun fiha ikollok bżonn dik l-għajn minn barra, dik l-għajn barranija biex tgħinek. U infatti hi qaltilna għax għax qbadna nargumentaw qbadna xi battibekk bis-soltu għaliex jien bħala persuna iktar nostalġika, ftit iktar romantika, ftit iktar nara naqa' l-ħajja bil-wartu żgħar, Davinia ħafna iktar fattwali, ħafna iktar diretta. U konna u konna nagħtu ġifieri. U u Stephanie kienet qaltilna qaltilna dan il-kunflitt irid jidħol fix-show. Dan il-kunflitt irid jidħol fix-show jiġifieri anke aħna bejnietna mhux neċessarjament qbilna dejjem dan huwa suġġett kumpless esaġerat. Huwa suċċess li litteralment iqabbdek switta qalb kbira, hemm vulnerabilità qawwija li għandha x'taqsam miegħu, iktar ma ssir taf u iktar in-nies ma jsiru jafu li int qed taħdem fuq din il-ħaġa, iktar jiftħu qalbhom. Jiġifieri t-tnejn kellna esperjenzi ta' nies li ilna nafu ħajjitna kollha li kellhom abort u qalulna biss wara li sirna nafu wara li għamilna blanket ban. Jiġifieri kien hemm kien hemm kien hemm ħafna mewġ fil-proċess u aħna għażilna illi ndaħħluh fil-produzzjoni. Infatti, il-produzzjoni taħdem fuq tliet livelli. Għandna il-livell il-verbatim li huwa l-intervisti, l-istejjer li smajna fejn aħna nerġgħu ngħiduhom b'mod ftit iktar teatrali. U mbagħad hemm qisu saff ieħor li hu Marta u Davinia, il-ħsibijiet tagħna, u kif qed iħossna issa li qed ninsabu ruħna mgħarrqin f'din id-dinamika illi kultant illi kultant tgħarraqna ftit għax hija responsabilità li ma hawn l-ebda manwal li jippreparak għaliha. U mbagħad kellna saff ieħor li huwa dak l-artistiku teatrali fejn niddiskutu dwar il-fatt li Malta per se hija gżira mdawra imdawra bl-ilma, imdawra bil-baħar u hemm is-simboliżmu wkoll li minħabba li l-abort huwa llegali, wieħed irid jaqsam il-baħar, wieħed irid joħroġ mill-blata li hija d-dar tiegħu, li hija suppost il-post sigur biex jieħu deċiżjoni li għal dak il-mument f'ħajjithom hija xi ħaġa li Hemm imnej ħassalvalhom ħajjithom di, ġifieri. Allura dak il dak il dak il dak il-kunflitt kollu, insomma, b'xi mod daħalnih kollu fi blanket bag. Qed inħoss li intu Davinia minn kliemek mortu on a roller coaster ride mhux ħażin ta' emozzjonijiet u kontu sfidati emozzjonalment, spiritwalment, f'dan il-vjaġġ kollu ħudni dak il- sewwa statement qed inħossu li minn kliemek propju kien vjaġġ turbulenti għalikom. Imma ħudni tul il-vjaġġ meta mela qagħadtu l-produzzjoni u bdejtu tagħmlu produzzjonijiet barra. X'kien da s-safety net li ħa nittestjaw barra biex eventwalment imbagħad ġejtu Malta? Eżatt, mela il aħna għaqqadna t-tim, u mbagħad kellna żewġ R&Ds, jiġifieri li kienu qishom sitt xhur 'il bogħod minn xulxin fejn bdejna niktbu ftit xeni, bdejna nittestjaw xi materjal, bdejna naraw l-aħjar mod ta' kif ta' kif nidħlu fiha u naqrawha. U mbagħad kien hawn din l-opportunità tal-Untapped Award, l-Untapped Award huwa Huwa premju li jingħata minn Underbelly li huwa wieħed mill-ikbar organizzazzjonijiet li jorganizzaw l-Edinburgh Fringe, jieħdu sehem fl-Edinburgh Fringe. U irbaħna. Irbaħna jintgħażlu tlieta jew erba' proġetti fis-sena u aħna konna waħda minnhom. U bażikament inti tirbaħ apparti l-unur flus kif ukoll sapport ta' marketing u venue b'xejn biex inti tmur u tagħmel run il-Fringe. U u konna xxurtjati għax mal-preġu tal-award kellna pjattaforma illi ħafna spettakli oħra ma jkollhomx. Jiġifieri aħna mmorna l-Fringe, is-sajf li għamilna l-Fringe li kien l-2022 kien ukoll is-sajf fejn Roe v. Wade ġiet maqluba l-Amerika. Jiġifieri di kienet xi ħaġa li aħna morna b'show ta' x'qed jiġri fil-gżira żgħira tagħna f'daqqa waħda l-Amerika, world leader illi l-aċċess sigur għall-abort qiegħed fil-kostituzzjoni, issa tneħħa. Allura ovvjament blanket ban f'daqqa waħda saret saret produzzjoni ta' impatt kbir. L-udjenzi li kellna kienu tremendi, nies jibku, ħafna Amerikani wkoll dak iż-żmien ma jistgħux jemmnu x'inhu jiġri, kulħadd bl-istejjer. U mbagħad wara li għamilna r-Runnel Fringe ridna li noħduha Londra u u l-producers tagħna, Chalk Line, Vikesh u Sam, Sabu dan it-teatru, is-Southwark Playhouse, u tellajniha għal xahar hemmhekk. Ix-xahar ta' Mejju bażikament għamilna blanket ban hemmhekk. Konna, again, onorati ħafna, kellna reviews tajbin ħafna u kellna support kbir. U inħoss, kemm min-naħa tiegħi u forsi ħa nitkellem hawnhekk għat-tim kollu, Aħna dejjem konna nafu li dik kellha bżonn tiġi Malta. Aħna dejjem konna nafu. U stajna niftħu Malta. Anzi, kienet tkun ħafna iħfef forsi, tiħfef ma, iħfef f'sens ta' konnessjonijiet, ta' teatri li nafu li forsi jafdaw fina. U loġistika. Pero jiena, nitkellem għalija, jiena kelli bżonn dak il-vjaġġ, l-esperjenzi kollha kemm bħala performer kif ukoll meta ltqajna mal-udjenzi tagħna, ir-reviews tajbin ħafna li kellna, l-istilel kollha li rċivejna, il-ħajr, il-ġieħ, dak kelli bżonnu kollha kważi bħala armatura biex jiena mbagħad niġi hawn, kont lesta bejn wieħed u ieħor għal wieħed x'jista' jirċievi u wieħed x'jista' jaqla' meta tagħmel produzzjoni hekk. Imma almenu għalija kelli prova illi x-xogħol huwa tajjeb. Hmm. Ix-xogħol huwa tajjeb. Mhux naħseb jien jew x'qed nagħmel jew kemm brava Marta, kemm brava Davinja, li x-xogħol huwa tajjeb. Allura naħseb dik it-triq. U aħna ġejna, ħsibna li Malta tkun l-aħħar l-aħħar tappa u bħalma jiġri dejjem imbagħad jerġgħu jiżvolġu l-affarijiet u dejjem jerġgħu jinfetħu għax il-bżonn u il u kien hemm ħafna mibegħda li rċivejna, però dejjem hekk xi ħaġa li dejjem bqajna nżommu moħħna, il-mibegħda hija pubblika, l-imħabba hija privata. Jiġifieri biex xi ħadd iħossu hero u joqgħod jikteb online kemm aħna minn Għalina li aħna bravi u aħna ma nafu xejn u għax irridu nagħmlu hekk u dik faċli ħafna illi wieħed ixejjer il-bnadar. Però n-nies illi joħduk f'rokna wara x-show u jirringrazzjawk u jgħidulek sal-lejla jien ħsibt li kont waħdi, sal-lejla jien ħsibt li kont kriminali, Jiena qatt ma ħsibt li dil-ħaġa tiġri, jiġifieri din l-ewwel darba li semgħu statistika vera li qed turihom il-verità li di xi ħaġa li qiegħda tiġri. Dawk il-mumenti privati, dawk imbagħad ituk mhux mhux nirien u qlugħ biex tibqa' għaddejja għal għal ilna ilna sitt snin u naħseb bħal bħala tim għandna sittin sena oħra ġo fina. Illa għaliex Blanket Band ma kienx biss produzzjoni teatrali imma wara Kien hemm taħdidiet, nistgħu ngħidulhom konferenzi? Le, ma nafx, imma l-udjenza setgħet taqsam il-ħsibijiet, le, u d-diskussjoni kompliet. Il-verament ħloqtu launching pad għall-fatt li din tista' tkun diskussjoni fis-sens ta' animata kemm trid, bil-mħabba u bil-mibegħda li qed tgħid inti, imma għall-inqas pjattaforma fejn qed qed nitkellmu fuqha. Eżatt. Le?
Aħna kemm Londra kif ukoll il-Fringe em, wara li kien jispiċċa x-show kien ikollna bażikament crowd fund em, fejn in-nies jistgħu anka eh, jagħtu jagħtu donazzjoni għal organizzazzjonijiet li jissapportjaw nisa li jiġu minn pajjiżi bħal Malta li m'għandhomx aċċess għall-abort u Malta kellna ħafna taħdidiet wara wkoll għax l-ewwel darba li ġiet produzzjoni hekk hawnhekk u dak kien importanti ħafna għalina għaliex l-aspett soċjali, l-aspett li trid tħalli impatt aħna dejjem konna nfakkru lilna nfusna li aħna neżistu f'ekosistema li nittamaw, għax hekk biss nistgħu nagħmlu, nittamaw li l-kontribuzzjoni żgħira tagħna ħalliet impatt f'xi ħaġa ħafna ikbar. Jekk ikollok tidentifika dan l-impatt, mistenni jew mhux, x'kien u tgħid, Ara, minħabba blanket ban, ġara hekk, ġara hekk, ġara hekk, tista' telenkhom? Naħseb l-ikbar impatt huwa li kien hemm, żgur mhux forsi, individwi li ħasshom ħafna inqas waħidhom u permezz ta' blanket ban tgħallmu ħafna fuq is-sitwazzjoni tagħhom. L-impatt kien ukoll illi anke fuq livell ta' familja kemm aħna bħala tim kif ukoll nies li raw blanket ban kienu tajniehom kważi ġew equipped b'informazzjoni li huma setgħu jmorru u jkollhom ċertu ċertu konverżazzjonijiet illi ma kienx illi qabel ma kellhomx l-informazzjoni t-tajba u l-informazzjoni korretta u l-istatistika biex tibbekkja, jiġifieri kienu jħossu xi ħaġa. Ma jekk xi ħadd ħa joqgħod jagħmilha tal-bravu fuq il-mejda tal-ikel biex ipoġġihom f'rokna, issa dawn jistgħu jirrispondu u ħa jkollhom raġun f'dak f'dak li qed jgħidu. Konna xxurtjati li kellna sapport kbir minn ħafna NGOs fuq livell lokali u internazzjonali illi raw l-importanza illi ħadna u xi ħaġa bħal-lum, xi ħaġa bħal-lum għalija hi ħaġa kbira ħafna illi għandek entità nazzjonali illi ovvjament l-ikbar missjoni li għandha hi illi tgħożż u tipproteġi u trawwem il-ħajja artistika u u ta' l-artist Malti u l-artist Malti kemm Malta kif ukoll fuq pjattaforma internazzjonali u li Blanket Ben ingħatat dan il-ġieħ Għalija xi ħaġa kbira ħafna ħafna.
Eħe, u naħseb, ħa nitkellem għalija personali, ġifieri mhux qed nitkellem la għall-Kunsill ehm, u l-ebda entità oħra, ehm, l-unur eh, huwa bażat fuq il-fatt li xi ħaġa li ma kinitx tiġi diskusta li konsidrata bħala tabu, fil-verità il-produzzjoni tagħkom poġġita fuq livell li tiġi diskussa. Issa, issa kemm hi effettiva mbagħad fuq il-lat leġiżlattiv jew le jew x'qed jiġri fil-qbija tad-dinja, huwa argument ieħor. Imma ejja mmorru għal dan l-argument li huwa iebes u aħna nistgħu nitkellmu fuq il-livell personali tagħna, le? Kemm huwa fair li d-diskors madwar l-abort jiġi simplifikat għal inti favur l-abort jew kontra l-abort? Għax hemm barra għalija jien għall-inqas hemm qiegħed, barra l-fatt li għalija personali il-fatt li jien raġel inħossni nkun irrid nistaħba qabel ma niftaħ ħalqi biex nitkellem fuq xi ħaġa li hija speċifikament marbuta mal-mara u ġisimha. Le, kif qed tgħid int, hija huwa suġġett kumpless esaġerat u huwa suġġett illi jista' jkun li mhix għażla li inti ħa tieħu pero almenu tista' tagħraf l-importanza għaliex l-importanza fil-verità hija s-saħħa tal-mara u hi differenza bejn ħajja jew mewt. U l-problema kif nafu kif jiġri mhux anke hawnhekk biss pero Issekonda li xi ħadd ipoġġi lilu nnifsu fuq tron u jgħid, Int iva, int le, jekk jiġrilek hekk forsi, mm, ma nafx. Ma jaħdmux dal-affarijiet. Jiġifieri l-ewwel ħaġa. U ħafna drabi, skużani waqaftek, u ħafna drabi jkunu rġiel li qegħdin jiddeċiedu. L-iktar ħaġa li infatti hija universali, u din ngħidha anzi b'wiċċi minn quddiem, il-minoranza assoluta assoluta jaqblu li mara għandha tmur il-ħabs jekk tagħmel abort. Ġifieri anke nies li mhumiex favur l-abort huma favur id-dikriminalizzazzjoni. Għaliex? Għax x'ħadd jieħu? X'ħadd jieħu li ssakkar lil xi ħadd? U għalkemm fil-liġi mhix qiegħda hekk li għandha tkun u dak hu żgur l-ewwel pass, pass essenzjali, il- L-istorja urietna li fuq livell lanqas nafx ngħajjatlu, spiritwali, emozzjonali, diġà hawn dal-understanding għaliex in-nisa ma jmorrux il-ħabs, jiġu ingħatati suspended sentence, jiġifieri dak li jkun jgħid ma missikx għamilt hekk, imma diġà wieħed jagħraf li billi jiena ħa nitfgħek il-ħabs, X'inhi ovvjament il-problema? Il-problema hi, u għalhekk daw ir-rapporti jaslu, li ħafna drabi daw ir-rapporti jaslu għand l-awtoritajiet riżultat ta' ġiex affarijiet, biża' jew ħdura. Mela partner li fejn forsi r-relazzjoni m'għadhiex taħdem u ovvjament din il-mara taf li jekk ħa jkollha tarbija ma' dan il-partner hi marbuta miegħu dejjem, U m'għandix għalfejn nidħol f'dettalji però aħna nafu illi tqala mhux dejjem tiġri b'mod volontarju jew b'mod kuntent. U hemmhekk fejn tidħol il-ħdura fejn dak li jkun litteralment iċempel biex il dak li jkun litteralment iwaħħal ulu u biża' bħalma kellna ġifieri medical professionals illi jasal għal widnejhom f'kura f'setting ta' sptar illi xi ħadd qiegħed ikollu sintomi jew da, imma u punt issaqsi, kilt xi ħaġa, ħadt u ġieli wara ftit xi ħadd jgħid hekk u dik il-persuna għandha informazzjoni ħażina li taħseb li jekk hi ingħatat dik l-informazzjoni hi ħa tiġi kompliċi allura d-dmir tagħhom hu li jirrapportaw. Imma da, jiġifieri, l-istatistika li għandna issa, hawn iktar minn 450 abort li qed isir Malta fis-sena, jiġifieri iktar minn każ kuljum. U din, u dawn l-istatistiċi huma aligned ma' statistiċi globali fejn l-abort huwa kompletament legali. Jiġifieri trid u ma tridx, il-ħaġa qed tiġri. Mela, jekk qed tiġri, mhux fid-dmir tagħna li flok li qed issir din id-deċiżjoni biss, qed issir b'mod irregolarizzata, qed issir b'mod moħbija imma qed issir xorta, mhux fid-dmir tagħna bħala soċjetà illi aħna naraw illi xi ħaġa, pilloli, illi dak li jkun jista' qiegħed jordna minn fuq l-internet bil-moħbi, almenu huma pilloli ta' veru, huma affarijiet li da, li huma siguri ħafna, għax di oħra wkoll. U m'hemmx għalfejn togħġobni dil-ħaġa, m'hemmx għalfejn naqbel magħha, jiena ngħix f'dinja u nagħmel affarijiet kuljum li ma jogħġbunix, kull fejn ndawwar wiċċi hawn affarijiet li nixtieq ikunu ħafna differenti. Imma u jekk u jiena għandi kull dritt għax aħna meta meta wieħed ikun favur l-għażla tfisser eżatt hekk, li int favur l-għażla, li inti tista' tagħżilha u inti tista' ma tagħżilhiex. Imma jiena d-dritt tal-għażla ħa niġġieled għalih dejjem għalik. u.
F'dan il-proċess, ma rridx naqtagħlek il-ħsieb, ta, qatt int bħala marta bżajt li isma', jien naf this can go overboard u qegħdin nippromovu ħajja bla morali, bla kontroll, kulħadd jagħmel li jrid. Kienet concern għalikom? Iva.
Inkwantu l-produzzjoni. Għalija.
Għalija. Għal Davinja le. U infatti kienet waħda minn dawn l-affarijiet li konna kien konna xi ngħidu fuqha. Għaliex għaliex eh, fil-bidu aħna Maltin, aħna kollha trabbejna bl-istess mod, aħna kollha trabbejna bl-istess vuċijiet, ġir aħna ġejna ikkondizzjonati kollha l-istess. U, u fil-bidu jien kont dik illi kien ikoll ir-riservi tiegħi. U mbagħad konna kellimna il-waħda mara illi kienet tagħmel ħafna ħafna xogħol ta' attiviżmu importanti ħafna u kienet qaltli you can't be pro choice only if you agree with the choice. U kien inbidel kollox għalija. U veru, u dik hi l-verità. U Per eżempju, il-maġġoranza kbira ta' nisa li jkollhom abort huma ommijiet diġà. Ġifieri din l-idea ta' ħajja xxellerata li wieħed jiġri u jixrob iż-żejjed u jagħmel xi ħaġa, din hija assolutament idea falza. U fil-verità inqas ma nitkellmu fuqha, iżjed se jkollna ideat foloz ta' fil-verità x'inhi u x'tista' tkun is-sitwazzjoni, le? My voice my choice. Spjegali din minn xiex ġiet, il-għaliex ovvjament il-produzzjoni b'Blanket Ban ukoll issa ħolqot dan il-moviment u x'fejn għad irridu mmorru. Il-għaliex forsi intkom inti għedt li fil-bidu li domtu sitt snin di taħdmu fuqha, però qisu fadal sitt snin oħra biex Iva, le, naqbel miegħek, mela, My Voice My Choice hija waħda mill-organizzazzjonijiet li fil-verità sapportjaw ħafna Blanket Ban, hija organizzazzjoni li kienet inħolqot biex biex eh, taqqat miljun firma mill-Ewropa, minn pajjiżi Ewropej, u l-liġi Ewropea tgħid li jekk taqqat miljun firma, petition ta' miljun firma, mela il-Parlament Ewropej obbligat, obbligat li jisma' dak li trid tgħid. U meta, meta minna blanket ban, kien hemm membri ta' My Voice My Choice illi kienu ġew biex jieħdu l-firem għax ovvjament kien post fej naturalment ħafna mill-udjenza tagħna kienet pro-choice li temmen ħafna f'dil-kawża. Allura Blanket Ben inħoss li kien għen ħafna biex kien hub għaliex kburin ħafna li x-show kien sold out, jiġifieri kien hemm ħafna nies li jassapportjaw din il-kawża u kuntenta ħafna li waslu. Jiġifieri sad-deadline li kellhom għaqdu miljun firma li hija xi ħaġa kbira u straordinarja u issa għadhom kif waslu fil-Parlament Ewropew biex isir l-ewwel vot biex jinstema' it-talba illi f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea bilfors irid ikun hemm requirement legali illi jkun hemm aċċess għal abort sigur. U sfortunatament l-ebda l-ebda MEP Malti ma ma vvota favur, jiġifieri kien hemm min astjena u kien hemm min ivvota kontra. Iżda jiġifieri biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek, ħafna xogħol baqa' x'isir, però ħa jibqa' jsir. Jien vera anzi ninsab konvinta illi ħa naslu għaliex, wieħed jista' biss hemm wieħed jista' biss jinjora l-verità. Hemm limitu sakemm jista' id-dinja nbidlet ħafna, ħafna f'dan l-aħħar għaxar snin, f'dan l-aħħar għoxrin sena u fil-verità bħalissa kważi huwa żmien ikrah fi ħafna affarijiet li imxejna 'l quddiem minnhom wieħed jista' jirrealizza kemm aħna vulnerabbli fid-drittijiet tagħna u kemm għandna nibqgħu niġġieldu kuljum u nibqgħu nitkellmu fuq dak li nemmnu fih għaliex id-drittijiet tal-bniedem, ta' kull bniedem, huma vera vulnerabbli. Għandhom ikunu sodi u essenzjali però huma vera vulnerabbli. Qegħdin naraw madwar id-dinja kollha kif fejn ikun hemm ċertu drittijiet ukoll, f'temp ta' sekonda u firma l-affarijiet jistgħu jduru. Ok, l-intenzjoni ta' din it-taħdita qatt ma kienet, isma', li aħna qed nikkampanjaw, għallinqas min-naħa tiegħi, favur l-abort jew kontra l-abort, hija sempliċi l-idea ta' li l-konverżazzjoni nbdiet u l-konverżazzjoni għandha tkun għaddejja biex finalment il-bniedem ikun jista' jixtarr bl-informazzjoni kollha quddiemu u jgħid jiena rrid nieħu din il-pożizzjoni bħalma kull bniedem għandu dritt li jagħmilha u jieħu din il-pożizzjoni jew dik il-pożizzjoni. Hekk ikolli ndawwarlek is-sitwazzjoni lilek imma bħala marta li għaddejt minn dan il-proċess li ttawwal tul iż-żmien u ngħidlek x'dejqek l-aktar argument għal favur xi ħadd li kien qed jikkampanja favur u x'dejqek l-aktar f'argument li kien qed jikkampanja kontra.
Sinċerament, naħseb ir-risposta. Għax din hi l-konverżazzjoni, le? Naħseb ir-risposta l-istess. U absolutism. Iġifieri, jew kollox jew xejn. Jew iswed jew abjad. Dejjem, kollox jeżisti biss fil-binarji. u problema kbir, jiġifieri s-sensittività u l-ħin u l-paċenzja u l-vulnerabilità għandu jkun hemm dejjem. Jiġifieri meta nies li vera jemmnu li dan huwa dritt li għandu jkun u m'għandhomx paċenzja biex ikellmuk għax int għadek lura, Għalija dak dak mhux approach li sew. Infatti, inħoss illi wasalna fejn wasalna illum il-ġurnata fid-dinja għax ħafna nies li ħasshom intelliġenti u li jafu x'inhu tajjeb ma kellhomx ħin probabbli għall-working class, għan-nies li jridu joħorġu jivvutaw u għan-nies illi dejjem kienu mġegħla jħosshom qishom m'għandhomx post fuq il-mejda. U ara fiex spiċċajna. U l-istess minna għal oħra il-waħx ta' affarijiet li smajt, ġviri aħna kena nis li li għallunna biex immorru ħadding li unaqbżu, aħna kena nis li jajdunna ommok missa abortitek. Ġviri kif inti daqsek favur il-ħajja? Dan l-argument ta' Von Hayek, però litteralment qed tixtieq il-mewt lin-nies ħajjin, lin-nies li diġà qegħdin hawn, hija xi ħaġa illi tbellaħni. U mbagħad meta wieħed jistaqsi x'qiegħed imma vera tiddefendi? X'qiegħed vera vera tiddefendi? U ġifieri affarijiet assurdi bħal Fl-airports għandu jkun hemm scanners biex in-nisa jidħlu fihom biex jaraw humiex tqal biex jekk huma tqal jaraw illi għandhom permess illi jsiefru ma jmurx qed isiefru jiġifieri u again inti minn fuq it-tron tiegħek x'għandu jidħollok u joħroġlok x'inhu dan-nuqqas kbir li għandek int illi mill-problemi kollha li għandna madwarna trid taqbad ma' xi ħaġa hekk. Jiġifieri jien għalija n-nuqqas ta' paċenzja, is-severità, jien tajjeb int ħażin, kwalunkwe ma' liema naħa inti bilqiegħda, jiena qatt ma qatt ma. Huma kollha argumenti msejsin u mdawrin madwar din l-idea ta' supremazija u jiena rrid niddeċiedi għalik u biex noħolqok aktar kontroversji fil-diskussjoni tagħna. U semmejtilek ħafif ħafif aktar 'il quddiem meta fl-argument jidħlu l-irġiel. X'kienet l-esperjenza tiegħek fuq din? Il-għaliex għall-inqas fil-fehma tiegħi, jiena dan huwa argument strettament femminili f'dal-każ għalkemm hemm każijiet li jistgħu jinfetaħ u Irid ikollu say il-missier ukoll jew le? Hemm, mela,
xi ħaġa li, again, huwa fatt, ħafna min-nisa li jieħdu deċiżjoni biex jagħmlu abort huwa riżultat ta' partner li ma jridx ikollu jaf. Jiġifieri dik hi l-verità. Il-verità hi li ħafna drabi d-deċiżjoni ssir għax għax din il-persuna ma jħossiex li tista' tirnexxi waħidha. Li kieku jkun hemm sapport ta' partner il-sitwazzjoni tkun dgħajf. Ġifieri dik hija xi ħaġa veru. Jien meta ngħid meta nisma' raġel qasbis għandu jitkellem, nifhem li hija issue illi illi tikkonċerna persuna tqila, my body, my choice. Ovvjament, il-waħx ta' dinja li ngħixu fiha, li semmejtha inti, li huma l-irġiel bi ġlekk li jiffirmaw dawn il-liġijiet, li hija problema kbira, għandu jkollu opinjoni raġel mela, mija fil-mija. Jiena tkellimt ma' ħafna irġiel, ma' ħafna koppji li kellhom jieħdu din id-deċiżjoni U kienet deċiżjoni li ma ridux jieħdu u hija telfa, it-telfa ta' it-telfa li inti tista' tkun missier hija valida daqskemm hi telfa għal mara illi mhux ħa tkun omm. Jiġifieri nerġa' mmur lura għal din id-deċiżjoni o ta' xalar għax jien ma rridx ir-responsabilità, din mhijiex l-istorja ta' kulħadd. Hemm ħafna koppji li li kellhom triq twila twila ħafna u ħafna sfidi fejn tidħol il-fertilità tagħhom li mbagħad waslu fi tqala u istra ċ-ċirkustanzi xorta ma kinux sew u ma kinux tajbin u kienet kwistjoni ta' saħħa li hi xi ħaġa ta' qsim il-qalbiera. Hemm spazju għall-irġiel u għall-uġigħ tagħhom? Iva. Iva, għala le? Għala le? Jekk imbagħad tista' tkun raġel, tista' tkun mara, tista' tkun anything, jekk inti ħa tpoġġi lilek innifsek fuq tron u l-unika kontribut li ħa tagħti li tippunta u tiġġudika, imbagħad ma jinteressanix ikolli dik il-konverżazzjoni miegħek. Però, fl-opinjoni tiegħi anzi, Mhijiex ħaġa tajba illi l-irġiel jinqatgħu minn dawn il-konverżazzjonijiet. Hemm ħafna rġiel tajbin fid-dinja, hemm ħafna rġiel li huma allies, hemm ħafna rġiel illi jissapportjaw u u hemm u hemm u hemm ħafna rġiel illi huma stess għaddew minn ilieli koroh ħafna iżommu l-partner tagħhom hija u tgħaddi minn minn minn abort li hija deċiżjoni u l-verità hi li fuq livelli differenti bħala umani, aħna ġieli jkollna deċiżjonijiet, ikollna nagħmlu deċiżjonijiet li ma nixtiequx nagħmlu. Ġieli, ġieli inti tista' tkun f'relazzjoni fejn jien irrid nitlaq mill-pajjiż u inti le. Fejn jiena rrid inkabbar il-familja u inti le. Fejn jiena irrid niċċaqlaq mid-dar u inti le. Jiġifieri, fejn jien irrid immur ngħix m'ommi u inti le. Hawn ħafna deċiżjonijiet anke bejn il-koppja illi mhux ħafna drabi issa hija diffiċli u hija diffikultuża, m'hemmx kif qed ngħidu griża assolutament, però jiena jiena min-naħa tiegħi anzi kemm hu tajjeb li ħafna iktar irġiel u xi ħaġa li osservajna aħna u ddispjaċielna u għandna ħafna xogħol irridu nagħmlu, Li meta għamilna Blanket Ban Malta, speċjalment jekk kien hemm għall-argument mitruħ fit-teatru, kellna 90 mara u għaxar irġiel. U dawn in-numri jridu jinbidlu. Għax għandna bżonnhom il-irġiel, għandna bżonnhom, anzi. U b'dik id-diskursata, id-diskursata tkompli aktar 'il quddiem għas-snin li ġejjin, hija r-raġuni għalfejn proprju Blanket Ban ingħata l-unur għall-kawża soċjali. Il għaliex iġġenera din l-idea ta' xi ħaġa li ma mmissuhiex li niddiskutuha fil-miftuħ għall-ġid wara kollox ta' kulħadd, taqbel u ma taqbilx mas-suġġett jew inkella d-direzzjoni. Marta, grazzi ħafna, awguri lilek, lil Davinia, Chalkline Theatre, lilkom kollha għar-rebħ ta' dan l-unur. Grazzi mill-qalb. Dik kienet Marta Vella f'taħdita wara li Blanket Ban propju ingħata l-unur għal kawża soċjali fl-edizzjoni ta' Premju għall-Arti 2025. Grazzi.